hawikom le ruah awk chim awk a ṭhami tete cu kan chimh pah lemang hna, kan ruah pah lemang hna. Asinain atu bantuk bia a chuakmi hi cu eh, hruitu a ṭuan bal lomi cunin uh, Khrihfabu zong siseh, khawzei zeimaw zeimaw bantuk rianṭuannak ah khin lutlai a si bal lomi hruitu a si bal lomi hna pawl bia an khin a chuak lai ti khi kei cu ka ruah bakmi si. Keimah zong hruitu ka si hlan ahcun hruitu hi ka rak doh ve hna. hruaitu a sinak le a rianṭuannak hi a duh tuk i kaltak a sian lo caah atu bantukin rian a ṭuan pengmi si ti bantukin hin bia rak chim hi a si ṭheo tawn. Sihmanhsehlaw hruaitu ṭuan cang hnu a si ahcun lungte a fim i e hi hi pei si cu ti hi tinak a si. Kanmah si biafak kha chung lila zongah atu hi a ṭam thumnak kan kal si cang i ṭam khatnak rianṭuantu hruaitu pawl kha kan rak doh hna i ṭam hnihnak in rian kan ṭuan i Mah cucu rianṭuan thar pawl zong kha an van ṭuan ve tikah ṭam khatnak i a rak ṭuantu hna, bia a rak doh sualmi hna pawl zong kha a ṭam hlinak caah an lungfim. Ti bantuk in kan kal i atu ah rianṭuan i hruaitu si hi a fawi lo taktaknak hi uh, kan van teh cio tikah khan i hruaitu a si komi nih khan cun uh, man tuk in misoi ngam hi cu a si lo ti kha hika zumhun in ka van chim i si i Atu bantukin mi a soitu le bia a chimtu hi cu hruaitu dirhmun a si bal lomi nih khin uh, rianṭuannak kong kan theih lo caah hruaitu kan soi lamang mi hna khi si ti khi ka van langhter bikmi cu si. Siselaw sidi fakha i rian kan ṭuannak ah uh, siseh cunin uh, ral kan tuknak ah siseh kan keimah pumpak zong in uh, van chim siselaw uh, zapi huap in cun a foi lai lo ca keima pumpak kong khi van chim ning law atu ah hin tuanṭi ṭuanṭu in meikhan i ruk in dothlannak ah kaa tal i ramtang ah ka rak lut ka ti cuah cun tatta bak in private bak in ka rak i thok i caan zeimawzat kan kal hnu ah company commander ṭak khoi hmu ah thim ka rak si i cucu zong ah cun keimah nih kaa sawh in ka keimah nih ka ṭuan lai tiah rak ti si loin hruaitu te nih eh, nang nih rak kan hruai ko tiin chim eh, mi ka si ruangah cucun ka rak tuan i tam khat kum khat kan kal hnu ah eh, election kan ngei ṭhan i eh, battalion commander eh, tayim hua nang nih rak kan hruai ko ti kha zapi me peknak in eh, cucu ka tling i ka tuan ṭhan kum khat cucu din hua uh, election kan ngei ṭhan i kum hnih ṭam khat siseh tiin kan van kal ṭhan i ṭamaha hmu brigade commander rian kha zapi mee peknak in ka tling ṭhan i atu kan dam a si cun hmai thla tiang September thla tiang he a ṭuan ding ka si i cucu ka ṭuan chung te hin tlamtlinh hi ka zuam ve ha chate ka si khawh chung in luthlit bak in rian ka ṭuan ka tuan khawh chungah ka tuan lio caan hin tha tein rian tuan ning law luhlin bak in nunnak thap in kan tuan kan tuah ve bek si cun ningcang tein zoh dawh tein tuan ve se ding thalnak hi itu ve se tlaih u se ti kha kan ti i cucu rian kan tuan sina tein mai thla September thla i election hi ka ngai taktak a ruang cu hruaitu sinak in hin din lai ka ngai tuk a ruang cu kan khing a rit tuk kan ba tuk hringhren khi si Eh, kan ralkap keimah nak a hrim a thiammi rian a ṭuan khomi minung tampi an um. Cun hakkupi chung zongah atu in hawi kan sawm cuahmah. Mifim mithiam tampi an um. Voia uh, catang sang uh, na ngai ko nga thil tampi pi khua a ruat khomi uh, kan hawi le zong minung tampi num hna tikah cu cu cu kan sawm peng min ha si. Rak italu rak ra u eh, kan hmun hma zong kan i kiet hna lai ti khi kan sawm peng min ha si. Cu ve bantukin uh, election kan tuah lai i hmai thla chungah cu zong ah cun kan hruaitu hna nih ralkap vialte hna nih amah he aa ṭan aa hlawk amah bak hi kan hruai seh timi me pekmi paoh kha a tlingmi paoh kha kan hruaitu an si te lai ti khi timi a si caah zapi lungthin thimnak in kan kal caah cucu keimah zong hmaithla in cun kan ralkap pawl zong nih hruaitu thar an kan thim piak lai hruaitu thar hna nih an kan hruai ning kan kal lai ti khi ka ngaih taktak hruaitu hi a har taktak cunin side fakha in siseh keimah zong siseh kan phung reng reng ah kan nih cu reng in kan kal lo bau khat bau hnih bau thim ti zong kan kal lo caah election ah chimnak in kan kal i atu brigade commander rian ka tuan mi hi hmaithla kan rakam nih an ka chim ti lo si cun private ka si ko lai tatta ka si ko lai cu cu cu cu a kal mi kan si caah hruaitu sian duh peng caah ti khi a um bak lo ti kha hi ka zum hun in chim kan duh cunin kan ni cu rank in kan kal lo vei bo kai du ruang le rank kai du ruang a hruaitu si du ruang ah a kal mi kan si lo caah e ral kan tuk zung ah Cheukhat cu reng in a kalmi hna cu ral vikhat an tuk i kan ralram ah teinak kan hmuh asih cun cucu teinak he kan kir asih cun commander a simi le ralram in a kirmi hna paoh cu sen an ngeih cun sen khat an kai i bo a si cun bo in an kai i cuticun a dotdot in kai thlum ah an si. Eh, cucu bantukin kannih cu kan si bak lo. Reng in kan kal lo caah, a bo in kan kal lo caah, eh, ralram vikhat kan kir i teinak he kan kir zongah kan rian kha a kai hlei lo i kan rian kha a sang hlei lo kan lahkhah zong a kai hlei lo lahkhah zong kan ei hlei lo cucaah kannih cu zapi thimnak in election an kalmi kan si ko caah bawi an si peng caah bawi si an duh peng caah an tuanmi si si dia fakha lutlaitu hruaitu pawl hi zeihmanh an tuah lo an rakap i ral an tu ko cu e, anmah cu a himnak an um ko, an dai ko ti kha ti a si hrimhrim lo. Ral kan tu lo na te in khokhan lai relnak timi hi a har taktak. Ral a tu mi hna kan rakap hna pawl e, caah commander kan si bantuk in kan rakap hna i an tuahmi tawin yu tawin khan zong kha e, ralbawi cungah aa hngatmi a si caah e, cucu tuanvo ngeitu lutlai a simi e, paul kan lu cungah aa hngat ṭhiamṭhiammi a si caah an tuahmi thil hi a ṭhami si cun kan i lawm i thil ṭhalo a si cun kanmah lu cungah aa hngat ṭhiamṭhiammi a si ko caah hruaitu lutlai hi rianṭuan hi a fawimi a si lo kan duh tukmi zong a si lo kan nu ro zong a si lo kan pa ro zong a si lo i kan i tlaih peng ding zong a si lo election in side fakha cu kan kal caah zapi thimnak an kan kal caah ralkap nih thimmi paohpaoh kha ralkap nih atlak tiin thimmi paohpaoh kha hruaitu ah ṭuan a si ko timi te kha a tawinak te van chim ka duhmi si tluang tling hama